Samuel peteĩha capítulo 20 Jonatán ha David mborayhu. Upéi David okañy Ramágui profetakuéra rekohágui, ha ou Jonatán rendápe ha he'i, Mba'éiko che rembiapokue, mba'éiko añangue, térã mba'éiko che angaipa nde ru ndive, ha'e oñeha'ãmba chejuka hag̃ua? Ha Jonatán he'i ichupe. Mba'eveichavéramo neremanomo'ãi, che ru ndojapomo'ãi mba'evéta ituicha térã taimichĩ omombe'u'ỹre chéve, mba'éguipa che ru oñomíta chehegui ko'ã mba'e? Ndaupéichamo'ãi. Ha David oñe'ẽ jevy he'ívo. Nde ru oikuaa voi nde che rayhuha, ha he'íta, Jonatán ani oikuaa añeteha pe Ñanderuete, ha ne ág̃a rekovére che ha'e ndéve che aguahẽmaha che ñemano rokẽme. Ha Jonatán he'i Davídpe. Opaichagua mba'e reipotáva guive che ajapo va'erã ndéve g̃uarã. Ha David he'i jevy Jonatánpe. Péina ko'ẽramo jasy ra'ýta, ha che ajepokuaa aguapy tetã ruvicha ndive akaru hag̃ua. Nde katu che reja takañy ñúme, ko'ẽramo ára mbohapyhápe ka'aru peve, ha nde ru imandu'áramo che rehe eréta, heta ojerure chéve aheja hag̃ua oho pya'ete itáva Belénpe. Upépe voi opaite hogaguakuéra ogueromandu'a pe kuãve'ẽmby opa áño rehegua. Ha ha'e he'i ramo oĩ porã, upéicharamo ne rembiguái opytu'ukuaa. Ha ipochy mba'éramo katu eikuaáke mba'e vai ojaposeha cherehe. Eiporiahuverekóna ne rembiguáipe, reme'ẽma voi ningo ne ñe'ẽ ne rembiguáipe Ñanderuete rérape, ha oĩramo che pype tekoñaña, che jukakuaa natekotevẽi che reraha nde ru rendápe. Ha Jonatán he'i ichupe. Eity ko'ã mba'e ne akãgui, che aikuaa vove che ru ojaposeha nderehe mba'e ivaíva, katuete che amombe'úta avei ndéve. Upémaramo David he'i Jonatánpe. Mávapa chemomarandúta nde ru ipochýramo chendive? Ha Jonatán he'i Davídpe. Eju, ñasẽ ñúme. Ha mokõivéva osẽ ñúme. Upépe Jonatán he'i Davídpe. Ñanderuete Israel Jára toiko techahare ramo, ha che aporandu ramo ko'ẽ ramo térã ko'ẽ ambue ramo ko oraitépe che rúpe ha osẽ porãmba ramo nendive g̃uarã, voiete che amondóta ne rendápe aikuaauka hag̃ua ndéve. Ha oiméramo che Ru ojapose ivaíva nde rehe, Ñanderuete tachehavira ha tombojoapyve mba'e vai che ári, namombe'úiramo ndéve ha noroipytyvõiramo reho hag̃ua angapytu'u pópe, Ñanderuete toĩ nendive, oĩ haguéicha che Ru ndive. Ha che aikove aja eiporu che ndive avei Ñanderuete poriahuvereko ani hag̃uátei che amano. Ha ni remboyke nde poriahuvereko araka'eve che rogayguágui, ág̃a Ñanderuete oikytĩmbávo peteĩteĩ yvy apéregui nde rehe ija'e'ỹvape, aníke reheja oñemboykétei Jonatán réra nde rógagui. Péicha Jonatán ome'ẽ ñe'ẽ David róga ndive, he'ívo. Ñanderuete voi tohundi David rehe ija'e'ỹvape. Upéicha Jonatán ome'ẽ jevy ñe'ẽ Davídpe, ohayhu ichupe. Jonatán ohayhu voi Davídpe ha'e ojehayhuháicha. Upéi Jonatán he'i ichupe. Ko'ẽramo jasy ra'y ha nde guapyha inandígui ojehechakuaáta ne porã'ỹha. Ekañy mbohapy ára ha upéi eñemokañy pe tenda pere pytahaguépema ha eha'arõ Esel ita'ypýpe. Ha che amombóta mbohapy hu'y amo gotyo ku añeha'ãramoguáicha ajapi hag̃ua peteĩ mba'e. Upéi amondóta che rembiguáipe ha ha'éta ichupe, Tereho egueru che hu'y, ha ha'éramo ichupe péina pe pe'a gotyove ndehegui oĩ pe hu'y, ejapyhy, nde rejukuaa oĩgui py'aguapy ha ndaipóri mba'eve ivaíva. Ñande Ruete rekovére che amombe'úta pe añetegua, ha che ha'e mba'éramo pe mitã guasúpe péicha, Péina pépe che hu'y oĩ amo gotyove ndehegui, tereho, Ñanderuete voi nemondouka. Ñanderuete toĩ techahare ramo ñane pa'ũme opa ára peve ha tohendu opaite mba'e ñañe'ẽma va'ekue guive. Upéicha David okañy pe ñume ha og̃uahẽvo pe jasy ra'y tetã ruvicha oguapy okaru hag̃ua. Ha pe tetã ruvicha oguapy jepiguáicha iguapyha ári tápia gotyo, Jonatán oguapy Saul rovái ha Abner oguapy Saul ykére. ha David guapyha opyta nandi. Upe árape Saúl nde'íri gueteri mba'eve, he'ígui ipy'apýpe. Oiméne mba'épa ojehu ra'e ichupe, ha naipotĩrigui heko ha'e oñemboheko potĩse raẽ. Ambue árape, jasy ra'y mokõiha ko'ẽme, David guapyha opyta gueteri nandi, ha Saúl he'i ita'ýra Jonatánpe. Mba'éguipa ko árape hakuehe ndoúi Isaí ra'y okaru hag̃ua ñanendive? Ha Jonatán he'i Saúlpe. David heta ojerure chéve aheja hag̃ua oho Belénpe, he'ívo, 'Ajerure ningo ndéve che reja nataha che rogayguakuéra rendápe, oikuave'ẽtágui hikuái ore távape, ha che ryke'ykuéra oipota aju, upéva rehe oiméramo ja'a porã ndéve, che reja nataha che ryke'ykuéra rechávo. Pévaguinte ndoúi tetã ruvicha mesápe'. Upévo Saúl ipochy'eterei Jonatán ndive ha he'i ichupe. Nde ningo kuña reko vai memby. Che piko ndaikuaái nde voi reiporavo hague Isaí ra'ýpe. Nde katu reñemotĩta ha remotĩta avei nde sýpe. David oikove aja pukukue yvy apére, nde ndereikomo'ãi tetã ruvicha ramo. Ko'ág̃a emondo ipiarigua ha egueru chéve Davídpe. Ha'e omanómante va'erã. Ha Jonatán he'i jevy itúva Saúlpe. Mba'e rehe piko omanóta? Mba'éiko ojapo? Upévo Saúl opoi hese peteĩ yvyra puku'akua oikutu hag̃uáicha ichupe, ha upépe Jonatán oikuaa porã itúva ojukasénteha Davídpe. Upérõ Jonatán ipochyete ha opu'ã meságui, ha ndo'uvéi pan pe jasy pyahu ára mokõihápe, oñembyasyetereígui David rehe itúva omotĩ haguére ichupe. Pyhareve ko'ẽ jevývo, Jonatán oho ñúme. Pe óra oiporavo hagueichaite David ndive, ha peteĩ mitã'i oho hendive. Ha Jonatán he'i pe mitãme. Eñaníke ha eru chéve umi hu'y apoítava. Ha pe mitã oñani ohóvo, Jonatán opoi ihu'ýgui ohasa mombyryve hag̃uáicha ichugui. Tres. Ha ohupytývo pe mitã pe hu'y renda Jonatán opoi va'ekue, Jonatán osapukái pe mitã rapykuévio ha he'i. Noĩripa hu'y amo gotyove ndehegui? Ha Jonatán osapukái jevy mitã rapykuéri. Pya'e ñani, aníke repytátei! Ha pe mitã ohupi pe hu'y ha ogueru ijára rendápe. Ha pe mitã ndoikuaái mba'evete, Jonatán ha David añoite oikuaa mba'épa he'ise ko'ã mba'e. Upéi Jonatán ome'ẽ iñorairõ rembiporu pe mitã'ípe, ha he'i ichupe. Tereho ha egueraha távape. Ha pe mitã oho rire, David opu'ã yvýgui, ha oja yvy mbohapy jevy ohetũ peve pe yvy. Ha upéi oñohetũ hikuái ha mokõivéva hasẽ, ha David hasẽ hetave. Ha Jonatán he'i Davídpe. Tereho anga pytu'upópe, Ñanderuete reraitépe ñame'ẽ ojupe ñane ñe'ẽ ja'évo, Ñanderuete toĩ ñane pa'ũme ne ñemoñare ha che ñemoñare pa'ũme opaite árape. Ha David opu'ã oho hag̃ua ha Jonatán oike jevy pe távape.